Aha sei yɛ ahemfo, ahemfo JSS na primary school. Nti mɛka Twi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mo mu nyinaa mo nyinaa bɛte kasa ne yɛka no ase. Patwɔ Twi na ɛbɛboa mo anaa menka borɔfo? Mepamɔtwɔ, maayewa menka borɔfo anaa menka Twi? Twi! Yoo. Eh, tikyafoɔ ne mo a moahyia nyinaa yɛda mo ase sɛ mohuiɛ ha awiei a ɛnyɛ bɔne eh, yɛabɔ dawuro ɛwɔ the whole ghana sɛ nkɔdaa mmaayewa a ɔmadi ɛfi 9 years ɛkɔpem 14 years ɛbaa bɛwɔ ɔmo paneɛ bi mpakyɛ mu tie ɛbaa bɛwɔ ɔmo paneɛ bi mpakyɛ ho anaate saa nkaebɔ no mu ha na te sɛ nea wadi nine years ɛkɔpem fourteen years ɛbɛwɔ ɔmo paneɛ hɔ na ate. mo ntie radio. mpatsɔ mo mu bi anteeɛ yoo ɛneɛ yɛabɔ ho dawuro wɔ tv so minister for health ɛne obiara bɔ ho dawuro ɛyɛ aban na ɛbɛyɛ nti ɛnɛ ɛne yɛadu ahemfo sukuu ha sei nti ɛse ɔbaa a wadi efi nine years kɔpem fourteen years yɛbɛyɛ wɔn paneɛ wɔ wɔn abati benkum no yɛbɛbisa sɛ ɛdɛn paneɛ na ɛba abɛwɔ wɔn paneɛ ɛba abɛwɔ wɔn no ɛyɛ paneɛ a ɛbɛbɔ wɔn ho ban afiri virus ebi ho ne sɛ ɛbɛbɔ wɔn ho ban afiri dɛn ho virus virus ne din de hpv monka na mentie hpv woka bom a yɛfrɛ no human papilloma virus mese dɛn papiloma virus saa virus no ɛkɔ omogya mu a ɛwɔ nɔɔma bebree a ɛtumi ɛyɛ ma ɔbaa no a saa nɔɔma no a ɛbɛyɛ ama ɔbaa no yɛpɛ sɛ yɛbɔ ɔho ban ɛfiri saa nɔɔma no ho mpakyɛ ɔmo te aseɛ ɛnɔɔma a hpv no ebi kɔ omogya mu a ɛbɛyɛ ama ɔno sɛ nea ɛdi kan Yɛbɛtumi ama wanya ade bi a ɛfrɛ no cervical cancer. Monka na mentie. Cervical cancer. Cervical cancer. Ɛnyɛ cervical cancer nko ara. Wate aseɛ? Ɛbɛtumi ama wanya infection. Mpakyɛ mo te aseɛ? Infections no. Infections no. Ɛba wɔ o service na no. Mewie a mɛkyerɛ mo ade a yɛfrɛ no service. Mpakyɛ mo te aseɛ? Ɛbɛtumi aha o service no. Ɛbɛtumi aha o vagina. ɛbɛtumi aha wo vulva. Saa na awodeɛ ano no teɛ. Nti yareɛ no a yɛka no, ɛbɛha awodeɛ no ano fea no, na ɛayɛ te sɛ pɛɛ ano fea no. Pakyɛ ɔmo te aseɛ. Nti sɛ wammɔ, yɛammɔ ɔho ban, na sɛ saa yareɛ no ebi wura wo mogya mu a, ɛbɛha w'awodeɛ no ano no, ɛbɛma w'awodeɛ no ano no ayɛ cancer. Yɛka cancer a, ɛbɛhono ayɛ kɛseɛ, ayɛ kuru a ne ko ɛyɛ dɛn, ɛyɛ kona. Pakyɛ ɔmo te aseɛ. Ɛno nti na aban de sika aba sɛ yɛmmrɛ wɔn mo paneɛ na yɛmmɔ mo ho ban mfiri saa yareɛ no ho. Pakyɛ wɔn te aseɛ deɛ. Hmm. Ɛna saa yareɛ no wobɛnya wɔ ɛna mu. Eh? Wobɛnya wɔ ɛdɛn? Ɛna mu. Nti yɛbɔ yɛwɔ ɔpaneɛ no a wo ne obi kɔda koraa na onyɛ dɛn? Wonnya saa yareɛ no. Wate aseɛ? Ɛna yɛwɔ wonyini na wo ne obi kɔda. Yɛwɔ gyidie sɛ akɔda a wadi nine years. ɛkɔpem fourteen years deɛ ɔmfaa ne ho nkaa barima biara mpakyɛ ɔmo te aseɛ mesi yɛ wɔ gyidie sɛ abaayewa a wasi so a wadi nine years a kɔpem fourteen years deɛ ɔmfaa ho nkaa barima biara ɔte aseɛ nti ɛne yɛbɔ ɔho ban no nti yɛwɔ saa paneɛ no a sɛ wonyini eduru mpanyin fie mu wadi twenty wadi twenty five wadi thirty na afei waware na ɔpɛ sɛ ɔwo a Saa time no na afei paneɛ no a yɛwɔ wɔ ɛnɛ no na ɛrebɔ ho ban firi cervical cancer ɛno ho pakyɛ wɔn te aseɛ ɛno nti ɛna yɛwɔ mo paneɛ no. Mɛ nkɔka nkyerɛ papa sɛ ɛma wo hu wo bɛma wo awo wokɔkɔ yɛ bi a wobɛwo. Mo tie nea meka no yio mɛ sɛ ɛmaa no mo na mo service wɔte aseɛ ɛna yareɛ no nso no ɛba ɛyɛ atake mo service no wawodeɛ no ano no mpakyɛ nea meka no mo tie. ɛyɛ afɛte wɔ awodeɛ no ano no ɛna yɛsi yɛ wɔ gyidie sɛ ɔbaa a wadi nine years ɛkɔpem fourteen years deɛ yɛ wɔ gyidie sɛ bɛrima biara nfa ne nsa nyɛ dɛn ɛnkaa o nti yɛ wɔ ɔpaneɛ no sɛsi a time a wobɛnyini a wobɛduru mpanyin fie ma wobɛware a wobɛhyɛ aseɛ sɛ wobɛwo no na yɛabɔ ho ban afiri cervical cancer no ho nti sɛ mpo wo ne bɛrima bi ɛkɔhyia na sɛ saa yareɛ no bi wɔ saa bɛrima no ho a, wo a wogyina ha no, wo ne saa bɛrima no da a, wonnya saa yareɛ no bi. Mepa kyɛw, mote aseɛ? Sɛdeɛ mo anim ayɛ no koraa kyerɛ me sɛ monte ade no ase. Mote aseɛ yie deɛ? Mpanyinfoɔ no a wɔahu saa paneɛ yi bi no, na saa yareɛ no nyɛ mmaa yare. mommɔ mo nsɛm ano mote asɛm a obisaeɛ no ɔse yɛ maame nom a ɔmo nenam bebree a ɔmo nya yareɛ no bi no ɔmo time na saa yareɛ no enya mmaeɛ anaa saa yareɛ no na ɛwɔ hɔ but yareɛ no wɔ hɔ nom a obi mmɛka kyerɛ sɛ saa yareɛ no wɔ me ho because ɛyɛ w'awodeɛ no ano wate ase nti nkurɔfoɔ bebree ɔmo kɔ clinic obi wɔ hɔ nom a ɔyɛ bra a yɛmfa ne sɛ patwɛ hɔ na hɔ a wɔahyɛ ase ɛyɛ bra. Wonim bra. Mo fɛre. Oh. Woanya wo menses. Sɛ saa yareɛ no ba wo ho a, nsunsuansoɔ a wobɛhu ne sɛ obi wɔ nom a sɛ ɔyɛ menses bosome wei mu a. Yɛanka sɛ sɛ si a woanya wo, wɔse woanya bi da. Nka bosome a ɛbɛsan si no ansa na ɔbɛsan yɛ ne menses. Wobɛhu sɛ wayɛ menses bosome wei mu na wasan yɛ bio. Wate aseɛ? Nti saa yareɛ no ɛso nsunsuansoɔ no bi no no. Nti Ɛwɔ nkurɔfoɔ bebree ho, na mmom wɔn nka ma wonyɛ dɛn ntie, anaa wɔn nka ma wonte. Ɛna aban no ahwehwɛ mu ahu sɛ daabi, saa yareɛ no, nkurɔfoɔ bebree de ba hospital, wate aseɛ. Nti, mo a moasisi so yi deɛ, ɛwɔ sɛ ɔbɔ mo ho ban firi saa yareɛ no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ebi nyɛ dɛn nkɔyɛ mo. Ɔpanyin bi wɔ Ghana ha nansa yi yɛsɛ wanya cervical cancer sɛ mo tie news a nka mo bɛte ate aseɛ nti cervical cancer no deɛ ɛwɔ hɔ no ba ɛnyɛ yare a obi bɛtumi aba abɛka kyerɛ sɛ kosua manya cervical cancer ate aseɛ nti o question a obisaeɛ no ɛyɛ question papa paa ɛwɔ hɔ nom but nkurɔfoɔ bebree ɛmbɛda n'ani ɛnkyerɛw obiara wɔ bi a ɔkɔ clinic ne akɔhwɛ no mepatwɛ ho abiam na ɛwɔ question bisa
ɛna yɛ maame no mpanyinfoɔ no mpakyɛ mu ntie ɔpɛ bi awɔ anaasɛ bi ɔkɔyɛ screen na ɔmo hu sɛ bi ɔwɔ saa sɛ bɛka cancer no bia na sɛ ɔpɛ aduo no bi awɔ a ɔnyɛ bi wɔ ha ho agye sɛ teaching hospital anaa regional hospital ana ɛno so no ne boɔ ɛden baako bi a thousand to twelve million sɛ panyini no kɔwɔ a ɔbɛwɔ mprɛ mmiɛnsa nti sɛ woammɔ bi sisee ammɔ wo ho ban na wo nyini na nkei sɛ bi a wobɛnya sɛ sɛ bɛka cancer no na wokɔ akɔ wo paneɛ no bi a wobɛwɔ mmiɛnsa three times no baako bi ayɛ sɛ thousand two nti ne mmiɛnsa yɛ sɛ three thousand six thirty six thirty six million ɛwɔ sɛ wowɔ ne sɛ saa mmiri na wode bɛ wo ho ban dɛn ɛfiri yareɛ no Mpakyɛ ɔsɛ deɛ ɔka ɛmo te aseɛ deɛ. Na ɔmo nsa ho deɛ sɛ yɛ ketewa bi ɔmo bɛwo. Nti paneɛ yɛ a yɛbɛwo mo no ɛho hia paa. Mpakyɛ ɔmo te aseɛ. Na primary foɔ nketenkete kora ɛwɔ na mo. Paneɛ bɛhyɛ aseɛ yɛbɛwɔ wɔ nsa benkum wabatiri ɛso. Obinom di torɔ sɛ yɛkɔɔ sukuu no ɔmo awɔ yɛ paneɛ bi ɔmo se yɛnwo da. Ɛnyɛ nokorɛ. Obi kɔka saa anaa wo maame kɔka saa ka kyɛn sɛ ɛnyɛ ɛno bia. Mepakyɛw nea mekaeɛ mekaa saa ɛwɔ mu.
Montie o. Manka saa o. Mo awofoɔ no taa ka saa. Mese paneɛ no a yɛbɛwɔ no. Yɛwɔ paneɛ a wonwo ɛnyɛ nokorɛ. Nti wokɔ a ka kyerɛ maame sɛ ɛnyɛ ɛno bia wei no wɔn se yareɛ bi ka mmaa nti no ɛnka yɛ. Mati. Yɛse ɛyɛ virus. Eh, virus ni din de dɛn? Human papiloma virus, eti human papiloma virus no ne vaccine ɛna ɛba abɛwɔ mo no, ne paneɛ na ɛde ɛba abɛwɔ mo no, nti sɛ mpo wo ne obi kɔhyia a saa human papiloma virus no bi wɔ ne mogya mu a, wo no a wawɔ paneɛ no, wonnya saa yareɛ no bi. Nka sɛ mo nim covid, sɛ covid ba mo nyinaa mo teeɛ, covid 19 sɛ mo nyinaa mo teeɛ, ɛyɛ virus, sɛ nka yɛnya n'aduro ansa na yɛwɔɔyɛ a, Nka yareɛ no baeɛ no, nka yei mu bia biaa nyɛ dɛn nnya yɛn, nso yɛannya ne paneɛ no a yareɛ no baeɛ no ti no na ɛkum nnipa bebree no. Nti yɛmfa no sɛ ɛnɛ a wowɔ HPV vaccine yi, wate aseɛ, na sɛ mpo outbreak of cervical cancer no ba ɛku obi a, wo nko ara deɛ wode ɛnyɛ dɛn ɛnku because woabɔ wo ho ban. Wayɛ ɔho ɔbotantim yareɛ no ɛnyɛ dɛn ɛntimi wo mpakyɛ ɔmo te aseɛ nti yareɛ no ɛso nsunsuansoɔ kakra ɛwɔ hɔ nom no meba abɛbɔ so akyerɛ mo sɛnea ɛbɛyɛ na biribi si a moahu kwan a mobɛfa so mpakyɛ ɔmo te aseɛ paneɛ no yɛwɔ wɔ a nsunsuansoɔ a wobɛhu ne sɛ obi wɔ hɔ nom a baabi a ɛwɔ no no ɛhɔ bɛtumi ahono kakra ebi wɔ hɔ a ɛbɛhɔ bɛtumi ayɛ kɔkɔɔ ebi wɔ hɔ a ɛbɛtumi ayɛ ne ya Saa wei nyinaa nso, yɛwɔ ano aduro wɔ hɔ. Nea ɛtɔ so mmienu, obi wɔ hɔnom a ne yam tumi sanforosanforo no kakra. Ɛno nso, ɛsanforosanforo kakra a, woba clinic hɔnom a, yɛwɔ aduro wɔ hɔ a yɛde bɛyɛ dɛn? Yɛde bɛma wo free. Obi wɔ hɔnom a, ne ho tumi yɛ hye. Nti na meka sɛ, ne ho tumi yɛ dɛn? Yɛ hye. Menkaa sɛ obiara ho bɛyɛ hye. Mote aseɛ? Obi nso wɔ hɔnom a, awɔ kakra tumi yɛ dɛn? Ɛte gu ne so. Ba ɛnyɛ obiara. Moate aseɛ? Na mmom. Ɛnora yɛkɔwɔ akwa bi nkurom na kwasare. Up to now, obiara ni hɔnom a ɔkaa sɛ ne bɛ bi yɛ dɛn? Ɛyɛ ne ya.
Sɛ moate?
Ahaa. Ɛwom, nea ɔreka no, obi wɔ hɔ nom ɔwɔ a, nsusuansoɔ na ɔka no, obetumi anya bi. Ebi koraa na woyare fever. Nti no, ɛkɔ akɔtu fever no na fever no aba. Nea yɛaka yi, sɛ wohu biara a woba clinic hɔnom a, aban de nnuro aba hɔnom sɛ yɛmfa ma wo. Mesi nea edi kan no, dɛn, ɛhɔ betumi ayɛ kɔkɔɔ. Ebetumi ayɛ wo ya, ebetumi Ɛnyɛ ahono hwee. kakra, but asɛm biara nni ho. Obi wɔ hɔ a, ne ti betumi ayɛ dɛn? Apae no kakra. Obi wɔ hɔnom a, awɔ betumi ayɛ dɛn? Ate agu ne so kakra. Obi wɔ hɔ a, ne yafunu betumi ayɛ dɛn? Asanforosanforo no.